די שיעור גייט זיין אביסל אנדערש ווי די שיעורים פון יעדע וואך, און כ'וויל זיין מיט דיך זייער אפפראנט גלייך פון אנפאנג, ווייל אויב דו הערסט שוין אויס די שיעורים פאר א שטיקל צייט ווייסטו שוין פונקטליך מער ווייניגער וואס אונז טוהן מיר דא. אונז רעדן מיר וועגן געוויסע איידיעס, וועגן קאנסעפטס, די וועג וויאזוי סוקסעספול פיפל, מוצלח'דיגע מענטשן, טראכטן איבער געלט, איבער ביזנעס, איבער פיינענשעל זאכן אין זייער לעבן בכלל, און איך האב זייער ליב דאס צו טון, און איך האף בעזר השם דאס ווייטער צו טון, אבער היינט, היינט גיי איך רעדן פון א ספעסיפיק סאבדזשעקט, פון א ספעסיפיק טאפיק, איך וויל רעדן פון א זאך פון פרעקטיקל, א זאך וואס איך טראכט אז אויב דו גייסט עקטן אויף דעם וואס איך רעד יעצט, קען דיך עס עכט טשעינדזשן בעזר השם דיין פיינענשל לייף נאך פאר פסח גייט אנקומען, פארבלייב דא מיט מיך ווייל דאס גייט זיין אנדערש ווי אייביג. לאמיר דיך פרעגן עפעס, יעדע יאר פאר פסח, לאמיר זיין אפן וויאזוי דאס פילט, און איך מיין נישט די חלק הרוחני, און איך מיין אויך נישט די רייניגן פאר פסח, די קלינינג און אנגרייטן די סדר טיש, די אלע שיינע הערליכע זאכן, נישט פון דעם רעד איך, איך רעד בעיקר פון די פיינענשעל חלק, וויאזוי פילט זיך די פיינענשעל חלק, ווייל פאר רוב מענטשן, און איך בין אליין דארט געווען אויך, סאו איך פארשטיי וויאזוי דאס קוקט אויס, און ס'איז דא אסאך פרעשור וואס ס'בילדט זיך אפ פאר פסח. די עסן, די קלינען, די געסט, מענטשן פארן אוועק אין האטעלס, קאסט דאס האטעלס אויך, אויסקליידן די קינדער, און אונטער די גאנצע זאך ליגט די קוועשן אין בעק פון די מיינד, פון וואו אין די וועלט דארף די אלע זאכן קומען, איך געדענק איך בין אמאל געווען אין א סטאר פאר פסח, איך בין אריינגעגאנגען אין א סטאר און כ'האב געקויפט דארטן פאר טויזנט דאלער קליידער פאר קינדער, כ'האב געדארפט עפעס קויפן העמעדער מיט מיט בקיצור אסאך וועש, און ס'איז געקומען צו די טשעק אוט טויזנט דאלער, איך געב אים די קרעדיט קארד, און וואס איז געשען מיט די קרעדיט קארד פארשטייט זיך, די קרעדיט קארד איז נישט אריבער געגאנגען, באמת איך ווייס נישט איך געדענק נישט פארוואס ס'איז נישט אריבער געגאנגען, צו ווייל ס'איז געווען פיינענשעל אישוס אדער ווייל ס'איז געווען עפעס מיט די באנק, כ'דענק נאר אז כ'האב אים געזאגט דעמאלטס, יא כ'דארף קאלן די באנק טשעקן וואס פארוואס ס'גייט נישט אריבער, זיי זאלן עס עפענען, אפשר איז דא עפעס א פראוד אלערט אדער וואטעווער, האט ער מיר געזאגט מיט א שמייכל, יא ס'איז גארנישט, ס'איז א נארמאלע זאך, אסאך קרעדיט קארדס גייען נישט אריבער פאר פסח, סאו דאנט ווארי אבאוט איט. באט דאס איז מיט וואס מ'דערזעהט זיך. יעצט רוב מענטשן טראכטן, מ'וועט עס דורכפושן, מ'לייגט עס אויף א קרעדיט קארד, מען גייט נעמען אביסל פון די סעיווינגס, בעיסיקלי מען זאגט זיך לאמיר עס איבערלאזן פאר נאך יום טוב נאר מען וועט שוין זען וואס מען האט צו טון. מיין קוועשאן פאר דיך איז, אויב וואלט ווען געווען א אנדערע וועג ווי אזוי מען קען דאס קער נעמען, וואס וואלסטו געזאגט אויב יעצט, אין די פאר וואכן פאר פסח, קען דיין געלט עקטשולי ארבעטן פאר דיר? און דיך העלפן מיט די געלט וואס דו דארפסט האבן, אנשטאטס דשאסט צו זיצן און עס לאזן אריבערגיין, און דאס איז פון וואס איך גיי היינט רעדן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. לאמיך ענק דערציילן א פערסאנעל סטארי וואס איך האב אליין דורכגעגאנגען. עטליכע יאר צוריק האט מיין פעמילי געמאכט א מעידזשער דעסיזשען אין אונזער לעבן, אסאך פון ענק ווייסן עס, נישט יעדער ווייסט עס, סאו זאג איך ענק, אונז האבן געמאכט א מעידזשער דעסיזשען אין אונזער לעבן, אז אונז גייען מיר מופן פון ניו יארק קיין ארץ ישראל, איך האב געוואוינט אין מאנרא, אונז האבן מיר אפגעמאכט אונז גייען מיר בעזר השם זיך אריבערציען קיין ארץ ישראל, סאו איך האב פארקויפט דעמאלטס די הויז אין ניו יארק וואס איך האב געהאט אין ניו יארק, און פלוצלינג האב איך מיך דערזעהן מיט א גרויסע סכום געלט וואס איז געזיצן אין מיין באנק אקאונט, געלט וואס האט געדארפט זיין אוועקגעלייגט בעיסיקלי פאר אונזער נייע הויז אין ארץ ישראל, מ'האט פארקויפט די הויז אין ניו יארק און דאס האט געדארפט זיין אוועקגעלייגט פאר די נייע הויז אין ארץ ישראל. סאו דא איז די פראבלעם, איך האב עכט נישט געוואוסט פונקטליך ווי אין ארץ ישראל איך גיי יעצט וואוינען, ס'האט מען געוואוסט אונז גיימער אריבער אויף ארץ ישראל, ס'האט מען נאכנישט געוואוסט פונקטליך ווי, ממילא האב איך נאכנישט געקענט נוצן די געלט צו קויפן קיין דירה א דירה אין ארץ ישראל, סאו די געלט איז פלעין געזיצן דארט, און ווי לאנג ס'איז דארט געזיצן האב איך געוואטשט וויאזוי פרייזן פון ריעל עסטעיט גייט ארויף אגאנצן צייט, יעדע חודש איז די געפ פון וויפיל געלט איך האב געהאט מיט די געפ פון וויפיל געלט איך דארף האבן צו קויפן א דירה געווארן גרעסער ווייל די ריעל עסטעיט איז ארויפגעגאנגען און די געלט האט גארנישט געטון און איך געדענק איך בין געזיצן און געטראכט צו מיך יעדן טאג וואס איך ווארט פארליר איך געלט אבער וואס זאל איך טון איך קען דאך נישט נאכנישט קויפן קיין קיין קיין דירה ווייל איך ווייס נאכנישט ווי צו קויפן קיין דירה און ס'האט מיר אנגעהויבן אין איין געגנט וואלט איך אויך געוואלט זען צו די געגנט איז דוקא די ריכטיגע געגנט אפשר וועלן זיי וועלן זיך אריבערציען אין א צווייטע געגנט איך האב געפילט קאמפליטלי סטאק כ'האב נישט געוואוסט וואס איך גיי טון און דעמאלטס, איך געדענק, איין צופרי, איך שטיי אויף און איך טראכט צו מיך, wow, חיים, דו ווייסט דאך גוט וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט, ביסט דאך אינוואלווד איבער צען יאר אין די אפשענס מארקעט, דעמאלטס איז עס געווען איבער צען יאר, סאו, פארוואס לאזטו דיין געלט זיצן און גארנישט טון? לאז דיין געלט כאטש דערווייל אריינגיין אין די אפשענס מארקעט און טון עפעס, כ'קען דאך די מארקעט און איך ווייס וויאזוי צו זיין קאנסערוועטיוו אין עס און איך ווייס וויאזוי צו אבאכט געבן וואס איך טו. סאו, כ'האב געמאכט א דעסיזשן דעמאלטס, כ'האב גענומען די גאנצע סכום געלט די געלט וואס איך האב אוועקגעלייגט, מיט דאס דארף קויפן די דירה פאר מיין משפחה, און איך האב עס אריינגעלייגט צו ארבעטן אין די אפשענס מארקעט. נישט געמבלינג, נישט זוכן קיין מיליאן פראצענטיגע ריטורנס, און נישט טון קיין קאמפליקעיטעד אדער ריסקי סטרעטעדזשיס. איך האב עס אריינגעלייגט אין קאנסערוועטיוו, סטראקטשורט אפשען סטרעטעדזשיס, ספעסיפיקלי וואס איז דיזיינט צו דזשענערעיטן סטעדי און קאנסיסטענט אינקאם, אין די זעלבע צייט זאל די געלט וואס דו האסט אריינגעלייגט דארטן זיין פראטעקטעד. סאו כ'האב עס דארטן אריינגעלייגט, און כ'האב עס געלאזט דארטן א לענגערע צייט, און חודש נאך חודש די געלט איז געוואקסן, די אינקאם איז אריינגעקומען, כ'האב נישט ארויסגענומען די אינקאם ווייל כ'האב געוואלט ס'זאל בלייבן דארט פשוט צו פייטן מיט די, ס'זאל פייטן מיט די פרייז אינקריסעס, פאר די ריעל עסטעיט וואס פאר די ריעל עסטעיט מארקעט סאו כ'האב עס דארט געלאזט און ס'איז געוואקסן די אקאונט יעדע חודש און ווען כ'האב אפגעמאכט וועלכע דירה צו קויפן אין ארץ ישראל האב איך געקענט ארויסנעמען די געלט און ס'איז נישט געווען אזא ריזיגע געפ ווייל ס'האט מיטגעוואקסן מיט די ריעל עסטעיט מארקעט די אקאונט פון די אפשענס איז איז מיטגעוואקסן מיט די ריעל עסטעיט מארקעט סאו אפילו טאקע ריעל עסטעיט איז זייער שטארק ארויפגעגאנגען איז אבער די אקאונט ווי איך האב געהאט די געלט צו קויפן די דירה מיטגעגאנגען מיט דעם. די אפשענס מארקעט איז נישט נאר געווען דארטן פאר פראטעקשן, ס'האט אויך געפאנדעט, ס'האט אויך געצאלט פאר די דירה וואס איך האב געקויפט. פארוואס דערצייל איך דיר די מעשה? איך דערצייל עס נישט ווייל איך וויל דיך אימפרעסן, איך דערצייל דיך עס, ווייל איך מיין אז ס'איז דא א וויכטיגע מעסעדזש אין דעם, רוב מענטשן ווען זיי טראכטן פון די אפשענס מארקעט טראכטן זיי פון איינס פון צוויי וועגן, אדער זיי טראכטן אז ס'איז סקערי, קאמפליקעיטעד, ריסקי, ס'נאר געמאכט פאר וואל סטריט פראפעשענעלס, אדער הערן זיי פון איינער וואס האט געמאכט א ריזיגע סכום געלט אין אפשענס און זיי האלטן אז ס'איז אזוי ווי א לאטערי, ס'איז א זאך וואס ס'קען דיר געלונגען אמאל, אה, דו ביסט לאקי, דו דו האסט געווינען אמאל און ס'איז דיר געלונגען אז דו האסט געמאכט א ריזיגע סכום געלט, באט אלע ביידע פון די זענען ראנג, אפשענס מארקעט איז א פלאץ וואס אויב דו יוזט עס, קערעקטלי, קאנסערוועטיוולי, מיט שכל, סטרעטידזשיקלי, מיט א קלארע סיסטעם, נישט פלעין לאק, איז עס א זאך וואס איז א טול, ס'איז א אפשענס מארקעט איז א פשוטע טול, א סימפל ריפיעטעבל טול, א זאך וואס דו קענסט טון נאכאמאל און נאכאמאל, וואס דו קענסט דורך דעם דזשענערעיטן קאנסיסטענט אינקאם, חודש נאך חודש, נישט קיין חילוק וואס די עקאנעמי טוט, נישט קיין חילוק וואס די מארקעט טוט, נישט קיין חילוק ווי די מארקעט גייט, נישט קיין חילוק וואס עס געשענט אין די וועלט אפילו יעצט אינמיטן די מלחמות מיט אלע זאכן וואס מען גייט אריבער יעצט איז עס א זאך וואס ווען די ווייסט וואס די טוסט קענסטו דאס מאכן ארבעטן פאר דיר. און די חלק וואס רוב מענטשן הערן קיינמאל נישט איז אז די דארפסט נישט זיין קיין עקספערט צו אנהייבן דאס צו פארשטיין, דארפסט נישט האבן קיין פיינענס דעגרי, דארפסט נישט קוויטן דיין דזשאב, און דארפסט נישט זיצן אין פראנט פון א סקרין די גאנצע טאג, דו דארפסט דיך פשוט אויסלערנען די ריכטיגע אפראוטש און איינמאל דו לערנסט דיך עס אויס בלייבט עס מיט דיך פארעווער. סאו לאמיר דיר זאגן וואס איך האב דעסיידעט צו טון, ווייל איך האב דאס שוין געטיטשט פאר אסאך יארן און איך האב געזען וואס ס'געשענט ווען מענטשן כאפן עס באמת וואס ס'גייט פאר, סאו איך האב אפגעמאכט איך גיי טון א זאך וואס איך האב נאך קיינמאל נישט געטון פאר דעם, איך גיי ראנען בעזר השם א קאמפליטלי פרי, אינגאנצן פרי, ס'קאסט נישט קיין געלט, צוויי וואכן לייף טשעלענדזש, איך רוף עס די פסח אינקאם טשעלענדזש, און לאמיך דיר זאגן וואס ס'גייט געשען איבער די צוויי וואכן. אנגעפאנגען די קומענדיגע זונטאג גיי איך עפענען מיין סקרין און איך גיי דיך לאזן וואטשן איבער מיין שאלדער, אזוי ווי שטעל דיך פאר אז איך זיץ און איך טו מיין זאך וואס איך טו אין די אפשענס מארקעט, שטייסט אין בעק פון מיר און דו קוקסט און דו קענסט זען עקזעקטלי וואס איך טו אין ריעל טיים. נישט קיין טירי, נישט קיין סליידס, נישט אז איך גיי שטיין אין פראנט פון א באורד און דיך עקספלעינען קאנסעפטס, איך גיי נישט מסביר זיין צו סאך זאכן, איך גיי פשוט טון, איך גיי עקטשולי ארבעטן דארט לייוו, איך גיי דיר ווייזן וואס איך טו, און דו האסט עס קענען זען, וויאזוי איך טראכט, פארוואס מאך איך די דעסיזשענס וואס איך מאך, וויאזוי קוקט אויס א קאנסערוועטיוו אפשען סטרעטעדזשי צו פראדוסן עכטע אינקאם, און דאס גיי איך טון בעזר השם פאר צוויי וואכן. עטס טעסט זען עסטו נישט דארפן פארשטיין אינטעלעקטשעלי די צו דאס איז א זאך וואס ארבעט צו נישט, עסט האבן געזען מיט דיינע אייגענע אויגן וויאזוי כ'האב עס געטון, און איינמאל מען זעט עס טשעינדזשט זיך אלעס. סאו לאמיר דיר זאגן אביסל טעקניקלי וויאזוי דאס גייט ארבעטן, קודם אזוי ווי כ'האב געזאגט ס'איז קאמפליטלי פרי, ס'גייט זיין פֿינף לייוו סעשאנס אויף זום, איבער צוויי וואכן, אנגעפאנגען די קומענדיגע זונטאג. יעדע סעשאן גיי איך דיר ווייזן עפעס ריעל, עפעס פרעקטיקל, עפעס וואס דו קענסט זען אין פראנט פון דיינע אויגן אז איך טו, און אויב דו מיסט א סעשאן נאו פראבלעם, יעדע סעשאן איז רעקארדעד און דו קענסט וואטשן בעזר השם א ריפלעי צו אויפקעטשן אויב דו האסט עפעס געמיסט. ביי די וועי ס'איז אויך דא א vip אפשן פאר מענטשן וואס ווילן מער, די vip מעמבערס גייען באקומען פרייוועט, פירטי מינוט סעשאנס מיט מיך פאר יעדע איינציגע סעשאן, וואס דארט גיי איך רעדן מער וועגן סוקסעס, וועגן ביזנעס, וועגן אנטרעפענארשיפ, די מיינדסעט וואס מענטשן וואס זיי זענען באמת מצליח און ווילן באמת צוקומען צו פיינענשעל פרידאם האבן. דאס איז קאנווערסעישאן וואס איך האב נישט קיין סאך אין די פאבליק, סאו איך האף אז דאס קען מען אנקומען דארט אויך. באט די מעין טשעלענדזש, די פסח אינקאם טשעלענדזש איז קאמפליטלי פרי. וואס דו דארפסט טון, שאו אפ, וואטש, קוק, ווער אינספייערט, און זע צו דאס איז א זאך וואס דו האסט הנאה פון דעם. סאו, וואס איך וואלט געוואלט דו זאלסט יעצט טון איז, ווען דו הערסט דאס נאך אויס, און ס'איז נאך פריש, האסט די אינפארמעישן, נעם ארויס דיין פאון, און שיק אריבער א טעקסט מיט די נומבער וואן זירא פאר צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. דעטס איט. נאכאמאל טעקסט וואן זירא פאר צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און די גייסט גלייך באקומען א א ריפליי וואס ס'גייט דיך בעטן פאר דיין נאמען און דיין אימעיל אדרעס און מ'עט דיר גלייך שיקן די רעדזשיסטרעישן לינק דיך צו קענען רעדזשיסטערן. נאכאמאל, וואן זירא פאר, טעקסט צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו. די טשעלענדזש גייט זיך אנהייבן יעצט זונטאג, מארטש פיפטין, כ ו אדר סאו מאך זיכער אז דו רעדזשיסטער דיך ווי שנעלער כדי דו זאלסט נישט מיסן קיין איין סעשאן. געב א קוק, כ'האב אנגעהויבן די היינטיגע עפיסאוד און כ'האב ענק געזאגט אז ס'גייט עפעס זיין דיפרענט, און כ'האב עס געמיינט אמת'דיג ס'גייט זיין דיפרענט, ווייל נארמאל ווען איך קום ארויף דא אויף די שירעם פון וואס רעד איך? איך רעד פון איידיעס, פון קאנסעפטס, פון פיינענשעל סוקסעס, אבער היינט האב איך גערעדט עפעס עקשענעבל, עפעס אויף למעשה, עפעס וואס דו קענסט נעמען און טון א למעשה'דיגע זאך פון עס, א ספעסיפיק זאך, א ספעסיפיק זאך וואס דו קענסט יעצט, רייט נאו, יעצט, נאך פאר פסח טון, און ס'קען דיך טשעינדזשן וויאזוי דו טראכסט אויף געלט, וויאזוי דו טראכסט אויף די אפשענס מארקעט, וויאזוי דו טראכסט אויף די פיינענשעל מארקעטס בכלל, און מען רעדט דא פון דיין מעגליכקייט וויאזוי וואס דו קענסט טון מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף מיט דיינע אייגענע הענט צו קריעיטן א געוויסע אינקאם אויף דיינע אייגענע טערמס, וויאזוי דו פארשטייסט, א סקיל, א סקיל וואס דו קענסט דיך עס אויסלערנען, און דאס איז עקזעקטלי וואס די פסח אינקאם טשעלענדזש איז, און נאכאמאל ס'איז פאר פרי, סאו מאך זיכער די נעמסט די עקשאן, טעקסט וואן זירא פאר צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און טוה שוין, שטופ עס נישט אפ, און איך האף דיך צו זען בעזר השם קומענדיגע זונטאג.